Grammy u miġjub lilkom b'xewqa t-tajba ta' SMS Insurance u Duracell. Imma kif se naqbad neħles minnu? Kif se neħles minnu?

Ħu l-ħin tiegħek magħha. Provaw irranġaw kollox, anke kemm bżonn toħorġu xi naqra. Dik hawn ġewħa tinfena. Iva vera, forsi nikkonvinċiha, forsi ma tafx kif, trattab ftit rasa. Imma tgħidli kif kumpajt. U tinsiex tażel l-lum. Għandi xi ħaġa importanti x'ngħidilkom. Jaw. Se nitilgħu għawdex aktar ta' spiss. Għala? Tajjeb niftaħ ħanut hemm ukoll. Dan kif? Ekka xkont qed naħseb bejn u bejn ruħi għad għaliex m'għandix nieħu riskju. Eh, taf tiġina tajba wkoll. Eh. Inċ tixtieq, tifel jew tifla? Naħseb tifla tkun tixraqlek. Nista' narakom flimkien tqattgħu daqsxejn ta' quality time. Tonfqu l-paga tal-Papa flimkien. Xi trid? Kif m'intix xogħol int? Mhux affarrik x'nagħmel jien. Ħa isma' għandek sales guy tal-affari tagħha ta'. Ħasra li ma tafx min hu l-boss. X'intom tagħmlu hemm? Ġejna sawa allura? Itilqu 'l minn hemm, issa stess, Ċens! Raj nisma' minni jarah u trid testjorix il-paċenzja llum. Qabel inkellmuk mhux ħa nitilqu. Tibżax, għandna stejjer vera sbieħ biex inżommulha kumpanija interessanti lejla. All right, all right, niġi, imma niltaqgħu xi mkien ieħor, mhux hemmhekk. Hekk qed tirraġuna? Insejt x'ġurnata hi llum? Xiex? Insejt? Kelli niftakar. L-anniversarju. X'tixtieq sadattant? X'nixtieq? Għedtli li trid tixtri xi ħaġa. Ejwa, bukket fjuri. Iva, mela, lestni. Anniversarju jew? Ejwa, l-anniversarju. u roses. X'roses hu ġib li hemm? Ara ngħidlek għandi ara għandi daw, daw ara kemm huma sbieħ. L-aktar jekk ħattihom la waqt xi lejla romantika hux? Nagħtihom la nagħtihom la lil min? Lil mara hux? Le, jiena fil-każ tiegħi nagħtihomlu mhux nagħtihomlha, għax dawn il-fjuri għall-anniversarju tiegħi u tal-boyfriend ta' meta ltqajna l-ewwel darba. Kri, Skużani tal-bieraħ. Ma kontx naf xi ngħid u lanqas nagħmel. M'għandekx għalfejn tiskuża ruħek. Sew għamil żbugajt fija. Le le ma mhux sew. Vera sorry kri. M'għandekx għalfejn tiskuża ruħek, il-bib għalhekk kedi. Allura, kif sejra ma' Joseph? Tajjeb. Imma l-lum mhux għal kelmu fuqi. Ilbes. X'inhu? Ilbes ħamar kafe. U le kri m'għandix aptit vera. U ejja f'jom. Sar idejjaqni barra. Issa bżonn li tidrata. U miegħi sir tiddejjaq ukoll? Eh, ma tarax. Ejja mela, mura żillib saħammorru.

Eħilsuni malajr ħammur lem. Relax, brajna ja poġġi. Jien suppost il-xogħol taqjat. U safra ta' ma sibnik xem mhux vera siħbi. U ejja Brian poġġi bil-qeda ħoflex kun birra magħna hija.

X'ġara l-bieraħ? X'ġara? Nsejt li għamilt nofs nar il-lock-up. Da min ġie jgħidulek il-kummissarju? Eh, ħantawlu s-sienna ġifieri issa. Le ma nsejtx. Allura? X'minna li qed tagħmel? Sew aħna naqalgħu ruħna biex insommu l-pulizija l-bot minna. Battiġin tagħmel ġenata bħal dik. Dan li kelkom xtajduli. Brian, diġidu aħna. Meta tħaqqa mal-pulizija mhux int. Jekk terġa' tagħmel xenat oħra bħal dik, problemi kbar ħa jkollna. Peress li mhux biżżejjed għandi. Awwejja għaddej ħajja bħal dik, Sur Brian għandek ħanut bħal dak, jien x'int dħalt fih bqajt iċċassar das kemm hu sabiħ il-ħanut li għandek. Ara ma tersqulix lejn il-ħanut. Hemmhekk mhux postkom, fimtu? Ah, xaffarijiet daw. Mela aħna mhux klijenti bħal ħadd ieħor jew. Intom le. Ara Brian niġu fejn irridu sewwa. La aħna u laqqas is-Sur Ġorġ m'aħna kornuti tiegħek. Sew int taqbad titlaq bħal annimal mill-uffiċċju tas-Sur Ġorġ imbagħad tippretendi li ma ġejtx niġru nfittxuk. U fuq kollox, jekk ma tridix niġu warajk, ara ma terġax tagħmel xi ħaġa oħra bħal m'għamilt. Li jgħidlek is-Sur Ġorġ, trid ddaħħal denbek bejn saqajk u tagħmlu bħall-kelb tal-kaċċa. Dak li ma jordnalekx tagħmlux. U Brian, Jekk għandek tisfida xi ħadd, isma' minni tisfidax lilna. Ix-xogħol u l-familja ddaħħluhomx fil-kredu. Dawk m'għandhomx x'jaqsmu. Mela ddaħħalx il-pulizija fil-kredu għax taf kemm niddugh bil-qalb il-kredu fil-funeral tiegħek sieħbi. Qabel ma dħaltu intom f'ħajti, ma kienu jonqosni xejn. Kont l-aktar raġel kuntent. Ma xejn inħamba issa. X'bajt ngħidilkom issa fejn konna bqajna. Mela missakilek li qtajt qalbek Brian. Inti tafx missek tagħmel, missek tibda tintefa' magħna, hekk, tieħu flixkun birra. U tħalla sint. Hekk imissni nagħmel ukoll. Jien reġgħet ċemplet fred. U għen taqtala x'affarijiet daw. Jekk teġa ċempel naqs minn mobile. Kisser mobile ħabba mara jew, aħjar qed teħlili. Għat namil xi waħda minn tiegħi ma nafx ma jżomni. Hemm inti ċert li tajtula dal-manteniment. U meli ċassat bħalek Freddy ħasra. Jien mhux hemm immur il-bank wara kju isni ċuċ biex iddepositax. Eh, Laqajtek li marċifitux, eh, sinjal li marċifitux u inti li ċassat? Jien metlek ġemilu li mor biex iddepositax, jew qed noħlom. U jien nafxajt li ġemilu qas biex nafxkilt il-bieraħ. Ma żgur mort jien ta'. O oh, mela ħallija tgħid ċens. O le, Freda dik ma tafix dik xitan. Forsi l-kaxxir ħasbal. Dak li ħabib tiegħi jiena u il-bank tefawlu l-flus f'konti ħor tagħha flok eh, fil-kont tal-manteniment. Taħseb ċens. Ġitni frasi di. Ovvjament. Xittaj bi għadi jint.

Intu rajt sur Brian? Iviva bħal kollox sew. Mhux kollox sew kollox sew. Ħa mmur nġiblek naqra ilma hemm bir hekk. Doris, jekk jogħġbok. M'għandi xejn, toqgħodx tinkwieta. Paul, kont diġà kellimtek. Għada għidtlha waħda ta' Sqallija u ġibli xi ordnijiet. Issa mmur niċċekkja d-dettalji tal-vjaġġ u nerġa' nkellmek, tajjeb? Kollox sew. Kif mortu llum? Tajjeb. Tajjeb, Jones, mhux ħażin. Aħjar. Issa mmur sal-uffiċċju u nlesti xi biċċtej xogħol u ndabbar rasi għax illum inħossni ġa meqlub. Sur Brian, dalgħodu ġew tnej ifittxuk u wieħed minnhom qal li kien miegħek l-iskola. Galanthum, eh? Stenniek ftit u mbagħad wara li tajtu l-bukkett tal-fjuri telaq jiġri 'l barra. U biex ngħidlek tant ħawwadni. Li nsejt inżommlu flus. Biex ħawdek dor. U għax ġie mal-boyfriend. Beda jgħidli li l-bukkett li ħa jixtri għall-boyfriend, l-ieħor biex ta x'jaqa' miżżewweġ milli stajt nifhem u jien naf. Kollox sew Doris. Tinkwetax. Kollox sew. Qed tara. X'ġara? Ma tlekx jien li ġralu xi ħaġa. M'għadux kif qallek li ma ġralu xejn? U mur qum mir-raqda li għandek, ara vera ċċassat bil-beraq int. Ejja ħa nkomplu. Mela fih wasalna, ejja hawn. Mela. 7.7 7 Allegaw Sur George. Għadni ma waqaftx illum. Hawn bukket fjuri tridu Sur George. Dak minn fejn ġibtu? Dak xtrajtu minn ħanut ta' Brian, qed kif kont hemm ħanix bukket fjuri. U x'ġibthom jagħmlu? U inti ħudu. Kellimnieh ta' Sur George u xrobna xorba tajba wkoll kif konna fiha. Mela, u taf kif telaq minn ħdejna Sur George, nofsu stordut. Prosit. Għaddejn ħajja intom it-tnej, eh? Ara fitxu xamru kmim għax għanna xogħol ġej, eh? Ewejja, Sir George naħdmu lek tant. Kellim tuħsew. Kellim neħissotu, Sir George. Dak jibza biza minna daqs il-bar ta' jannar. Nofs kelma minn tagħna u malar nġibu f'postu. Dak laqwa.

Joġbok għaw? Sabi. Mux daqsek imma. Li naxqek. Vera taxxaqni għanajlek. Daqs l-ewel darba li l-tajna. Tiftakar konna paċi fil sihbi għalira daqsxejn xi tfajla hemm. Murajdu li konna ġaġbajna ħarsu lejn xulxin. Mbagħad sakemm ġi biex iġiblek drink, ħattilu. U għaddaqsek din it-tfajla mill minn hemm tiegħi bissa tkun. Għad kif jgħidu, the rest is history. Taf li tħamar li wiċċi l-lejla. Daqsek.

Fadal. Hemm xi qanad toqgħod tixtri. Di, iftħu u araħ. Vera sabiħ dan. Għaġbok? Ħafna. Eżatt, eh? tara anka s-sajs ta' subajk naf bl-ammont. Our fifth anniversary. Happy anniversary. Issa għara ma tiskirx, eh? Biex insa suq id-dar. Eh, jek joħodni. Tajċ għan suq il-karozza tijak, laqas nider fija. Taġġibomx. Jien ma nafx kif is-suq onestament. Ħanajlek, kif jeżisti premju tal-ikbar għaġba fid-dinja, ah. Interpo ħanajlek. Niftakar bħal dakinhar li ordnajna l-lobster. Ma tfakkarnix. Kemm stħajt jien għajdi dakinhar l-ewwel darba li ħriġtek tiekol f'restaurant u spiċċajt taqla barra ħelwa. Kelli għabtit noqtlok dakinhar. Jien fejn naf li ma jġbukx il-lobsters. Ma intem it-teftef fih kont se niġġennen. Ngħidlek, qed naħsibha nordna xwieħed illum. Hekk missek tagħmel u mbagħad int se jkollok iġġorni d-dar ta. Ngħidlek, mhix idea ħażina. Ġifi, la sa morru d-dar sa terfani. U tajt li, Aw, san. Aw, hi wasal. Hmm, iva, wasal fl-axħar. Għaj ma ġurnata kelli. Ah, tfarrak ta' veru. Kem domt? Ah, xie t-nagħmel? Ġurnata meetings, wieħed wara liħor ma jieqfux. Issa nispera li dak il-kuntratt tal-gvern tal-flettijiet li ħajibnu nieħdu jien. Issa naraw. Ma nafx, ma niflaħx inkompli naħseb għalissa. Ah, issa striħ naqra sabiħux. Biex jien hemmhekk? Iwa ta, dawk li qegħdin fl-aqda lesti li jgħinu, ha? Ma tista' tagħmel xejn waħdek san.

Eh, le, qatt ma konna qegħdin sew. Li xi tittajt biha għajt. Eh? Nsejt meta konna rajjes u meta żżewġna. Xi ħaġa li suppost qed niċċelebraw illum, da ma jfissru xejn għalik. Toqgħodx tajat mi għajt ta. Ħasra minn kollox qed nagħmel biex nipprova nikkuntentak. Xi tidni nagħmel għajt? Taf xi. Ħaqqa tfal mendi. Mhux l-almutana kollu qed nagħmlu. Aċċetta r-realtà kif inhi. Meta naċċerta ruħi li m'hemmx aktar tama, iva, naċċetta r-realtà. Imma mhux ħa nħalli l-ebda tama taħrab minn taħt idejja. M'għandekx ċans! Għax se tagħmel? Ħa taqli bieli biex żgur ma titlef l-ebda tama? Orrajt, il-problema jien, granted. I rest my bloody case. Imm'issa, se tagħmel? Ħa taqli bieli? Ħa titlaqni? Sten. Għaf ma ħasef fina l-lum? Marko, zgur. Kallimni fuq Skype. Għada rrit inċempillu għara. Kif inu? Ħaq tajjeb jinstema u, hekk qalli insomma, jinstema kuntent. Ma nistax inniżżela li telaq minn hawn. Iva ħannini, mhux jikber qiegħed, tidu nħallu ħiex ħajtu ta'. Nispera li qed jikol sew. Hej, minn tiddaħħali ta' taf kemm intu flus aħna dak għandu biex jgħix ta'. Taf kif innu t-tifel san? Ma nafx riedu dal-intrigu, imma insomma u jaf. Tella lik ta'. Mhm. Ħjatlu biex jiftakar naqra f'missieru, mhux kull darba rrid inċempillu jien. Inti kellmu kif inkellmu jien bi Skype. Mhux is-Skype Skype se nħallilha minnek. Jiena nċempel inkun irrid la antika. Dil-ħafna mbarazz tat-teknoloġija tal-lum idejjaqni ħafna. As kompjuter kważi m'jien kapaċi nuża, nużah għall-bżonn biss. Qed tixjiħli. Iva qed nixjiħlek. Għal issa ġibtlek xi ħaġa mhux se ntihielek ta, mur isib xi raġel żagħżugħ ħa jtihielek hu. Ex ġibtli? Le, le, mhux se ngħidlek talli toqgħod tajjar nixjieħ. Oh, ejja Ġorġ, inti taf għalija dejjem żagħżugħ tibqa'. Hmm. Żagħżugħ tajjeb mhux li kieku hija ħasra. Jgħidli, ejja, jgħidli, ġibtli ejja, jgħidli. Foġġi.

Jaqaw. Jaqaw xejn. Rrid nagħtik sorpriża, nista' nagħti sorpriża l marti jien. Jien naf kemm tagħmel xogħol għall-għaqda u kemm tagħmel għalija. Nibda biex nuri daqsxejn ta' apprezzament bihom. Wajma, inti taf li nagħmel minn qalbi nagħmlu jien. Anki jien qalbi. Minn qalbi mort nixtrihom dawn il-fjuri. Oġbuk? Oh, ħafna. Grazzi. Issa tista' toħodni d-dar. Għalfejn titkisser dak kollu li hemm bejniet ngħid. Dan, jien m'iniex ipokrita, noqgħod trankwilla, jsu xejn mhu xejn. Qed tibbaża ż-żwieġ tagħna fuq ħaġa waħda biss. u qed titkisser inti u qed tkisser lili. Inti taħseb li jien kuntent bis-sitwazzjoni? Ma tantx tidher li m'intix. Ja ħasra men, dik ikun nista' ntik it-tfal kollha tad-dinja. Imma taf x'inhi l-problema? Din mhix xi ħaġa li ġibtha jien jew li ridtha jien. Inkella l-aħjar ħaġa li nagħmlu taf x'inhi? Ma noħorġux aktar quddiem in-nies għax kull darba li tara tarbija tifferoċja. Iva nifferoċja Dan, int ma tafx x'inħoss. U wara kollox, Forsi, iva dak li rrid nagħmel, nqafel ġewwa. Kemm id-darba rrid ngħidlek li l-kumpanija tan-nies iddejjaqni! Ħudni d-dar ma rridx nisma' iżjed. Għalfejn tobgħodni daqshekk, Mandy? Min qallek li nobgħodok? Toqgħodx iddawwar id-diskors. Ma nafx imma dal-aħħar hekk qed turini. Qed ittieni wisq mill-agħar. Dan, jien u int għexna mumenti sbieħ flimkien u naħseb li għamilna pass tajjeb meta żżewwiġna. Taħseb? Imma jonqosna xi ħaġa, Dan. Iva tgħidlix li int ma tħoss il-vojt ta' Id-dar qed inħossha tifgani, vojta wisq. Jiena u int niċċassaw lejn xulxin, nieklu, norqdu u mbagħad nerġgħu. Dejjem l-istess. Iva imma x'nista' nagħmel jien għid? Irrid nadotta dan. Mandy. Iwa dik l-unika tama li għandna dan, please! Tafx qed tgħid? Taħseb li dawn huma affarijiet taċ-ċajt tgħid? ma nafx, taqbad u tadotta tarbija ta' ħaddieħor, hekk qed tgħid, u wara kollox l-ispiża hi għolja wisq ukoll. Din mhix xi ħaġa li tfaqqas subgħajk hekk taqbad u tiġi, u wara kollox aħna ma naffordjawhiex lanqas. Ma jinteressanix mill-flus. Qed tara fejn jiġri moħħok int fil-flus. Dawk jiġu minn hemm u minn hawn. Forsi nsibu xi ħadd biex jgħinha. U tgħid ċuċati Mandy, xiex, ħa ssib lil xi ħadd tgħidlu isma' tini l-flus ħa nadotta tarbija?

Ara l-ħabib kbir tiegħi Brian. Għandi bżonnok terġa' titla' l-Olanda, ġbir. Iva, Sur Ġorġ. Naf illi konna ftehmna li nieqfu daqsxejn ħalli tilħaq tistrieħ naqra u jkollok iktar ċans tagħmel naqra action mal-mara fis-sodda. Imma frankament ġietni opportunità li ma tantx nixtieq wisq illi nitlifha. U għad ħa ngħidlek minn issa nippreparak ħalli ma tiġix b'ħafna qrid bħalma tiġi s-soltu. Għax hemm minni, Brian. Il-qrid li teqred kieku taf kif jixrobli moħħi jaħasra. Mbagħad jispiċċaw jeħlu miegħi daw it-tnejn. Mhux sew hekk, eh? Xi tgħid, Fred? Mela! O jien naf kemm inweġġa' meta naqla' xi ħasla għal xejn. Ma ninfaqax nibki biex dan ma jitnejjikx bija. M'hemmx għalfejn tibki biex jitnejjek bik, Fredu. Oj, oj, oj, insulti fil-konfront tal-ħaddiema tiegħi ma jsirux, fhimt? Hekk taf tagħmel, Sur Ġorġ. Tikkmanda u kulħadd ibaxxi rasu għalik. Imma titkabbar kemm titkabbar, kun af. illi jekk tgħolli ħarja 'l fuq, l-istess ħarja ssib meta tinżel lura. Tilgħabha tal-intellettwali, mentri fil-verità jekk issir tafek sew togħxa titnejjek bik. Għax dak li int, oġġett ta' żuffjett. U l-miżerja t'intelliġenza l għandek jekk tista' sejħilha hekk. Tipprova tgħaddiha lil dawn iż-żewġ kreaturi injoranti jinsabu ċerti u lesti jilabu l-flus li Londra Huwa post f'Malta. Taħseb li ħa timpressjonani għax għandek il-flus u n-negozju. L-aktar jekk sibt kollox sħun mingħand missierek. Int u sħabek dejjem dak li intom. Għalija u għas-soċjetà kollha, kull nifs li tieħdu huwa misruq mingħand min verament jixraqlu. U postkom, mirdubin taħt miżbla, ja demel! Hello. Wara jahasra kemm jinstema mħassar miskin Brian tagħna. Tista' tgħidli xi trid? Milli jidher domt ma dħalt torqod dal-lejl hux jom il-ċilejl imqajjem, eh? George, M'għandix aptit għal paroli vojt. Iva, iva, Dor, u le tinkwetax, dalwaqt ġej. Doris. U hija, Dor, issa nixtru aktar pots. Eh. Hija, bħas-soltu, eh. Kien hawn il-mara. Jug bean. Xi trid? Ejja naqra Sandi llum. Ma nistax. Għandi wisq x'nagħmel u m'għandix ħin. Anki jien għandi x'nagħmel Bry imma ħin għalik dejjem insib le? Ħadd mhu taqabdek. Bry, inti ejja bil-kelma t-tajba. Inkun qed nistennik. Tista' ddum tistenna għax m'iniex ġej. Ħadd isfidani Bry? Ismani Ġorġ, jien għandi ħajti wkoll. U ma tistax tippretendi li kollox idur miegħek. Jien minix ma dawk iż-żewġ oġġiba li għandek joqgħodulek għal kollox. Jien minix ġej.

X'qed tara ġos? X'ġara? U le, le, mhux kif qed taħseb int, Manuel. Mhux kif qed naħseb jien, qed nara u għajnejja. U le, daka, daka biex nkun naf. Xi tkun taf qalbi? X'qed tfittex? Ir-rapport ta' temp għal għada? Le, hux. X'qed tagħmel taqra dwar il-breast cancer dejjem tivvintalu taħbili? Le, ħasem qed naħbilek xejn, rrid inkun nafek. Kurzita, m'għandi xejn, vera. Ġos, għamilli grandissmu pjaċir. U wieqaf trattani ta' tifel żgħir. Għidli x'qed taħbili. Ġej, diġà tlek Manuel. Se tagħmel? Se nċempel il-ġino u ngħidu li m'iniex dieħel għal xogħol illum. Għavet tagħmel dala ġeb kollu. Hello, Jane. M'iniex dieħel għal xogħol illum. Ma nistax inkellmek bħalissa. Ciao. Ciao. Imma għaliex qed tagħmel hekk, għid? Għax int kattiva tiegħek innifsek għalhekk. Ma toffri li taqla' qalbi biex tieħu ħsieb saħħtek. B'min taħseb li qed titmejjel, qalbi? B'min? Meta ħa ddaħħalha f'rasek li saħħtek hija importanti l-ewwel santu ħaġa għalik? U għal ħadd iżjed. Iva ma mhux mirjed di mort għand it-tabib. Żgur, u ma ridniex niġu miegħek. Għandek rasek ibsa daqs iż-żonqor. Imma trattaba jkollok, taf. Issa trattaba jkollok. Ara, ejwa, zom, ejja bil-qeda, ejja ħana jintejfix għalli, ejja. U tgħid mhux se nemnek, kemm se ddum titħaqqija. Fl-aħħar nitgħallem jien dan. Qed tara li x'ma ngħidlek xejn, qed tara x'pandemonju qlajt. Mela mur ara kemm hemm affarijiet iżjed li m'intix tgħidli. Ma rridx nisma'. Jekk trid tiġi, ejja. Ejwa stenna hawnhekk Madonna tal-Ħniena. Daż-żgħir tih jgħum u tih xejn iżjed. Sewwa jagħmel Ingrid, xi darba bħalu konna ta aħna. Murejt l-oħtu li ġibtu hawn illum ara x'tagħmel, xi ġlieda tinqala'. U ilwa miskina darb'oħra ġibha ta' wkoll. Int bis-serjetà, xejn ġibhom it-tnejn f'daqqa, għamilthidhom jagħmlulek xi tsunami jew. Lena nħoss hawnhekk. Kieku nista' lanqas niċċaqlaq minn hawn. Żgur ukoll. Għandek Lena u barra ħa ngħidlek. Speċjalment fis-sajf hemm minni. Wara xi ġurnata xogħol hekk niġi, nbiddel, ngħum għoma u noqgħod hawn hekk nirrilassa. Għad flaxija ġieli nagħmlu xi barbecue wkoll. Ma żgur, eh, kieku hekk nagħmel jien ukoll. Iva mhux se nkun relax bħalek, eh, biż-żewġ titfal l-għandi. Il-pool jonqoshom id-dar ara x'jagħmluli kieku. Aj, ma dawk tfali għasra ing. Hemm daqshekk hawnhekk laqas xejn, laqas torbi ma tisma' ta' Ajma, l-iktar ikolli xi ġurnata bħalma kelli llum. Mejta nkun biex niġi hawn hekk noqgħod nitpaxxaw fil-kwiet. Kelli telefonat nagħluq qatgħatni minn ġewwa taħat battika ta' nobis. Inqala' xi ħaġa, San? Dażgur li nqala'. Waqgħet waħda mill-istents ta' tax-shower. Għamlet ħafna ħsara, hu. Ċempil lil dak li għamilhom, ġie iċċekkjhom kollha wieħed wieħed, u issa ħa jkollu jħallas għad-danni hu. Inkwetajt, eh? Alla ħarx tiġili xi ħaġa dakinhar tal-ftuħ ta' kieku mmutilkom hemm! O le, mbagħad isma' wara kollox affarijiet jinqalgħu, San, hu. Mun daqshekk vera. O le, toqgħodx tinkwieta mhux kollox mexa ħarir sissa. Isma' la qed issemmi l-ftuħa xi nsejt ngħidlek ara. Għadni kemm tkellimt ma' Kajli mid-dera l-caterer kollox nofs prezz se jtina eh għal dakinhar. Hmm, aħjar hi inqas spejjeż. L-aktar meta tikkunsidra l-budget li għandna eh. Ismagħni, il-budget importanti, imma ara nkun naf li għandek bżonn xi ħaġa u ma tgħidlix, eh? O le, jiena dejjem nimxi mal-budget ta', ma tafx xi nħobb, sani jiena. Li dak li tiffranka llum, taf tiġi bżonnu għada. O iva, minn daqshekk vera m'għandna benefattur jiflaħ, eh, tinsiex. O le. Sista kollox servina ta' u għajnejdu kif il min jiprovdi wkoll ta' min ġabilna s-sodot, min ġabilna l-amara. Dak tal-madum ħallastu lest, serraħ rasek. Issa taf xiridu noqogħdu attenti għax eh, li ħan ospitaw in-nies u eh, mill-kontijiet tad-dawlu l-ilma eh, rridu noqogħdu attenti. L-inqas ħaġa. Le, ħallik mill-inqas ħaġa xi sparaw il-fuq daw. U hija s-sara nkellem naqra l Brian ir-raġel forsi jtina xi sponsor ukoll. Aħna nafx hekk lejx, aħna għandna negozju tal-fjuri sara. Din qażet l-uġegħ lilu. U hija dak mhux se jgħid le żgur. Grazzi Ingrid, m'hawnx bħalek int. Jason. Yes? Għandek il-mommy vera brava. Naf, naf. Ara qis li ssir bħalha ela tikber. U mela xiex Lili. Iva, Jason, xaf zajtek! Ups, sorry. Uff, kulħadd sejjer bija di tal-lili xi dwejjaq kemm tinstema kera. Fallih dak għadu tifel. Ma nafx kont nagħmel mingħajrek Ingrid, eh? Għal l-oħra, affarijiet żgħar sal. Għall-grazzja tala sib tim committed. Ma nafx kont nagħmel eh mingħajrkom għax da żmien diffiċli biex issib nies bħalkom. Ajma l-iktar jekk niġu għada pitada kif irrid ir-raġel tiegħi, insiru NGO diġa qed nitbażru issa ħseb u wara. NGO. U iwa, eh, fibni. Eh, jekk jizdid ix-xogħol se jiżdidu n-nies, le? Unkunu nistgħu nqasmu xogħol aħjar, mhux hekk? Ekku. Noqgħod attenta, eh? Nimxu pass pass, aħjar ma noħolmux wisja, xi hekk naqbad noħlom jien ma niqafx ta'. Naf waħda bħalek jien.

F'liema sens? Veru li għedtilha li jekk tibqa' tħoss ibbocciata sidirha sa xahar ieħor għandha terġa' tiġi għandek? Anzi, Manwel, jien li għedtilha li m'għandhiex għalfejn toqgħod tinkwita żżejjed. Veru jew le? Manwel, mhux hekk. Ma nafx għala qed tgħolli leħnek miegħi. Skużani, Dott. Skużani, imma bħalissa qed nibża' li ġejja xi waħda kbira fuqna. Ma ġara xi ħaġa? Inti erġajt ħassejt xi ħaġa oħra? Tkellem, Ġoż. Erġajt ħassejtha? Dalgħodu nsibha tfittex fuq il-laptop dwar il-breast cancer u ġġennint! Għedt ħa naqbad u niġi nistaqsi lilek personalment ħa nara x'qed tilgħab, għax dieħli f'tikdib li mhijiex! Sa x'ħadd daqshekk billi ġejt hawn biex tagħmel dax-xenati? Biex inkun naf il-verità, Ġoż. Għalhekk ġejt. U jiena kontra qalbi, Manwel, se jkolli ngħidlek li ġejt għalxejn. Manwel, Josephine mhux l-unika waħda li tiġi hawn mħabba dawn is-sintomi. U jien ma nista' nagħmel xejn ħlief li nirreferi għal appuntament. E ġifieri għamilt l-appuntament? Għall-mammogram iva, biex naċċerta ruħi li m'għandi xejn. E ġifieri ħa tagħmel mammogram u jien ma naf b'xejn. Meta kien beħseb hekk tgħidli? Meta nkun ċerta li m'għandi xejn Manwel għax int bħat-tfal tagħmel. Tinfaxxawx raskom qabel taqsmuha isimgħu minni. Dak xogħol Manwel. Eħe, għalhekk ma rajtekx tqalleb fuq l-internet dalgħodu? Kont se niġġennen dak il-ħin. U issa din ġdida din tal-mammogram? Le, m'għandix għalfejn inkwieta, ma tarax. Manwel, it-testijiet iridu jsiru bħala prekawzjoni. Dan hawn min ma jkollu xejn u tajjeb li jagħmel it-testijiet, aħseb ara jekk ma nħassejtx wieħed mis-sintomi. Hemm il-każijiet li ma jkunu assolutament xejn, anke jekk dejjem tajjeb li wieħed jieħu ħsieb f'dan l-affarijiet. Issa Manwel, imbili toqgħod tinkwieta żejjed xi tkun ħadd. Tinkwieta lilek innifsek u lil ta' madwarek tista'. Dott. Irridek tkun ċar miegħi. M'hemmx tidwir mal-lewża. Għidli, jista' jkollha kanser iva jew le? Manwel. Kollha kemm aħna jista' jkollna kanser. Dan għaqli għandi jien u lanqas biss jien stess m'għandu ngħid. X'inrid ngħid. Nistennew it-testijiet tal-mammogram u mbagħad naraw. Iktar minn hekk ma nistax ngħidlek.

Hello, sinjur. Fiex nista' naqdi? Bonġu, sinjura. Proset, kamotkom sabiħa u ħej. Eh, dak kollu xogħol is-Sur Brian, tafx, bil-għaqal ta' ġbin hu. Is-Sur Brian? Ma nafux. Għalli jista' jkun mhux hawn qiegħed, hux? Għalissa għadu ma daħalx. Dal-aħħar qed jidħol ftit tard, mhux soltu tiegħu. Ridtu xi ħaġa? Le, għax hemm dik il-biċċa għalqa fuq in-naħa ta' wara tal-ħanut. u ma tintużax, u ili nosserva, u għad dħa niġi nkellem lill-Imgħallem, forsi ma tafx kif. Ma nifhimx ruħi qalbi, l-aħjar li tkellem lilu, ta? Ma jimpurtax, inkellmu darb'oħra. Caroline, hawnhekk ma nistgħux noqogħdu niġru ġo għatlek. Skużani, sinjur, ma taf inti t-tfal iġennuk. U xi trid tiskuża ruħek ukoll? Caroline jisimha ż-żgħira? Żgħira? Jien tenn għandi ta. Caroline! Ah le le, għandha raġun. Tenn mhux żgħira, tafx. Din hi t-tifla tas-Sur Brian, kombinazzjoni. Iva? Tafu s-Sur Brian? Le, ma nafux, qatt ma ltqajt miegħu. M'għanix li nkellmu fuq xi ħaġa. ma tinkellmu darb'oħra. Nannu ħu din l-art rat li ilu l-Doris. U issa mhux ġaħadtek xi elf wieħed illum? Ara jiena wkoll kif spiċċajt, sirt tqisni l-fotografu tagħha. Tridx noħodulek jien? Ok. Tul it-tbissima. Ara kemm ġejt sabiħa ħej! Tajjeb, Jim. Hekk trid, intux! Toqgħod tippoża r-ritratti? Taf għaliex tagħmel hekk din? Biex meta ommha mbagħad tiftħilha l-Facebook, tpoġġihom kollha hemm. Imma l-mobile tiegħi isbaħ minn dak, taf. Eh, tgħid mhux hekk! Tgħid mhux hekk xejn! Tridx neħdu ritratt, ħa naraw. Kollox sew? Aħna t-tnejn flimkien. Mela, tbissima. Ara kemm ġie sabiħ, ara. Iva, vera kemm hu ċar. Hux. Wieħed hekk għandi bżonn nan. U issa jekk trid għid il-missierek mhux lili. Dak kien jonqos għal-lum, tara dak il-mobile, lesti, tħajred,

X'nagħmel? Tiskuża ruħek tal-li qlajtni. Ma mil xej, ġejt għax rittint. Ħad kompli tisfida? Ek ħad kompli sejjer? Ajla, għall-aħħar darba ħanajdlek bħal nies, għajdli sori sabiħ. Isek drajtu l-Sur George F'liema sens? M'drajtux. Ifhem, ili naħdem hemm sena issa. Tidher tibżax. Xi trid tgħid biha, Daniel? Kollox nofs kliem. Għamilt mistoqsija, jew lanqas nistaqsi ma nista' issa. Grammy ġie miġjub lilkom b'xewqa t-tajba ta' SMS Insurance u Duracell.